Tsika here Shona? Hapana pachinofamba kusa kuti sha sha chakaiswa muno kuti musapinda sha chakaiswa kudzinga but hachidzinge asi dzinodzingika ukapanzwa hapano paridzika munhu kureva kuti chaakudzinga shiri handi chinhu chiri mumunda Muridzi wemunda ndiye akaziva level of thinking yeshiri. Akati handiswereswe kumunda netype iyi, zvino inongodzingwa ndisviko nechinhu chisingadzinge. That illustration help you, I'm sure. So battle yezvinhu zviri kutadza kudya mumunda nokuti mune chinhu. Ukaparidzira shiri dziri muzasi memunda umu kuti ichi ndochiri kukutadzisai kuti mudya ichi, regai ndichibvise mupinde dzinokuti great man of God, thank you for deliverance. Ndozviri kutenderwa muvafundisi mukore uno. Ichi ndochibvarura ichimira uno. Vanhu vangu vaparara nekushaiwa ruzivo. iwe ndikapinda mumunda ndikatakura chine hetish ndikatikanda muzasi memunda shiri nedzimwe mhuka dzinouya dzikandiita mune baba ii matirwira tatafa nenzara gamba maigona kupinda chirimo ibato haisi bato yechinhu ibato yemind thinking capacity yeshiri haigone kuziva kuti tsano havafambe havana chaunoita so kana munhu asati ane knowledge concerning basa rakaitwa pamuchinjikwa unodzingwa nezvisingadzingwe and anozokudzingira achakuchacha ko unenge wabatsirwaka haichi ndochibvarura kuti you need to know what jesus did for you man I want my breakthrough. Ndibatsire. Pamwe pacho haisi breakthrough, pakatobrekwa kudhara. Aya, people they need to know him man. Iwe three men va David andakunzwa kuti vakauraya vaFilistia. Ndakunzwa kuti they broke through. But breakthrough yavo is in David. Why? Nokuti David paakauraya Goliath, there was a signed covenant kuti ukandiuraya vaFiristia vachava varanda. Saka vakagaidha tsima havasi kugaidha kuti vakudhifitei vakutadzisei kunwa. They are working for you. Pese the devil paanotsvaya kukufaita kana uri muna Kristu haasi kukurwisa ada kukurwira You, you don't know this. Do you know that the devil works for God? The problem ndeyekuti hasi papayroll and hazvizive. Iyo inhau yesalvation yatiri kuparidzai. Rimwe basa rakabatwa rakakura rakabatwa neenemy more than Jesus. Saka ukanzwa Jesu ndiye akati zvapera aida kuti vachaise Kuti vavasenza. The devil works for God. Haasi papayroll chete. Nokuti basa rakabatwa pamuchinjikwa is a defeated foe. No matter pane madhimoni ari kuti kudii. Inzwaka, madhimoni ane nharo kune simba. Vanhu vanokonfyuza munhu ane nharo kunge ane pawa. Nharo nepawa zvakasiyana. Solomonzwa munhu ano, iyo kune mukomana aivhundutsira kuchikoro. Vanhu vakasvika pakuti anorowa. But asina kuita. aitakataura newe so ndokukuvadza ndokuura usa wenziso kuti ndokuvara but pane umwe mfana akazoti chiuya tikuvadzana ndopa dzakatanga kunegotiata kuti usadaro mfana oh, do you know kuti there are times vanhu vanoconfusa nharo nepower devil is powerless but ane nharo unombonzwa dhimoni chiti handiende ndezvako iri zvinopera sei rinoenda vakatrenwa kuti mukaita nharo mamwe mapasta haadi zvenharo nharo anokusiya but kwakudiwa vane boldness neunderstanding yekuti the devil is powerless but ane nharo ivo zvauri kurwa nazvo zvine nharo kwete simba ane simba ndijesu three men Pavakaenda kutsime rekuBhetrehema, ndofunga tinoziva kuti Jesu wakaberekwa kuBhetrehema naye. Three men pavakanotora mvura vakauya nayo vakapa David, David akati handichanwa nokuti haisi mvura iropa. So David uri kuti kune rimwe vhangeri rinoponesa riri pachena reropa but the enemy Akanososera ipapa akati kune so kutora ita zvimwe zvese but pane day ramuchanzwa nyota ine chekuita netsime reBethlehem. Muna Mwari mune zvikuru zvatinoparidzirana nekuyemura ndemwari zvaanoita. Chikuru pazvese is for you to be born again and to be saved. Wega unopinda inobvisa mari isingabvise inoita chegumi isingaite ina pastor anotuka wamwe asingatuke the end of the matter you need to be saved saka wakaipa anokusiyai muchiparidzirwa nyaya dzevamwe vanhu imi musiri born again ende muchiseka profeti unenge itsotsi you are not born again you need to deceive jesus kuti wakaipa asvikososera pavhangeri reropa remuchinjikwa ndokubva ati paridzina hanzi david was in the stronghold yet ari kupa bethlehema haasi kupatonga yet ndoo pane ropa unoziva kuti we can waste time titara dzimwe nyaya and forgetting the gospel of the cross for a man to be saved kutobva pano uchinzwa kuti agadziriswa nenharo asive and yet you are perishing you are not born again there is no relationship with god hauna why nokuti nzwaka david varume vaari kutuma atuma vanhu vane better understanding maringe the government government ine zvinhu zvaunofanirwa kuziva marights ako ekuziva kuti hatisi kuenda kunorwa nevafiristiya nyangwe variko the deal was already done day rakadavid kwagoliat munhu akaziva the full package yebasa rakabatwa pamuchinjikwa uchaziva kuti enemy yako haipo kukurwisa Iripo kuti ingo defeater mindset yekuti dzimwe nguva hauzive. Uh, help you this way. Hama dzangu, munoziva kuti zvakabatwa naJesu pamuchinjikwa, Bible rangu rinoti he paid in full. Price yakabhadharwa naJesu, he paid in full. but we still have challenges and problems zvaita sekunge he did not pay in full but nyange zvakabhadharwa in full mapurisa akakuona wakatakura tv so vanogona ngokubvunza receipt kana usina yeimwe nyaya vanoda kudzokera newe bheki kushopu kwatengwa kunoprova Which means shoko raMwari takabatirwa maTV ehupenyu zvinhu package yehupenyu. The devil kana achirwa newe haasi kuda TV ari kuda receipt proof knowledge word rekuti I know it belongs to me. Challenge yataita ndeyekuti vanhu havazive kingdom umambo hwaMwari. Chavakaziva kupinda church nekuteera kuti mfundisi anogona kuparidza uyu anozodai uyu anozodai. The real thing about my rights we are not aware. Saka uchiona zvimwe zvaunoda kunamatirwa waitofanirwa kuzvinamatira wega. Chikristu ka haisi nyaya yekuti kune munhu ari too special anopota achikunamatirai achikuzivisai a inyaya yekuti wacho ari kukuzivisai ada kuti muzive mukure muitewo you are saved to, be, to, to save chikristu iempowerment yekuti you live as a believer unoexercise marights yake nekuachiva mulife haisi nyaya yekuti unofanira kutora nhamba dzangu its good kuva nenhamba dzapastor but the real truth is to know him iye kristu wacho why nokuti kune machallenges anongodimanda kuti do you have the knowledge concerning this matter jesu kuti akunde satani mugwenga unokunda achiti zvakanyorwa Satani aona kuti tsana ava vanoziva zvakanyorwa akaramba aripo. Kuda kuti the greatest enemy to the devil is the word. Shoko rikashaika mauri saka uchiona vanoita zvavanoita vachiita vachibudirira pauri manipulator you lack the word. Takuda chechi inenge vanhu vane nharo mbishana so vanoenda kuna Johani kuti vakuru shoko muri kurova but ndimi here? Hakusi kupanduka kuda kungoziva kuti munogona kuzotinyudza kana nemapariki muri kurova but ndimi here? Ende takuda vafundisi vanenge Johani vanobvuma kuti kurova hangu but kukunamatira hangu but ndiJesu ari kuita zvinhu izvi. Johani akatendwa nevanhu. Ukaona vanhu vakubvunza kuti ndiwe mdisi, unenge wafamba. Rova shoko zvekuti nyika yese yakagara pasi yatokomana, chatosara kungodzibvunza kuti ndiwe here, boti ngakuswera takabirira uri iwewe. Vati Johani wosvika pakudza vanhu kuti handisiri. Zvotobudawo pachena kuti dai akati ndini vaitenda. Kutobvunza isani yekuti havasi kuziva but haana kumanupuleta vanhu vasingazive akavazivisa. Chinja ichiKristu chedu ufundisi hwedu kana usingazive chete wanyura. Ndotokugeza marushika ukazoziva ndizvozvo but I must make sure kuti udofo hwako ndo mari yangu. it takes me to the brothers of joseph chakavapa kutakura mari vachinotenga chibage haisi kuti vane mari sterek havasi kuziva kuti anacho ndiyani advantage yemunhu wacho anacho ndiye akaziva kuti ava ndaanani vakadzorerwa mari musaga Kureva kuti Joseph aivaparidzira nekuti not for sale but they were ready to buy. Generation yedu is ready to buy anything. Chero chawanamatira vanotenga. Apa takutoshaya zvekunamatira nekuti zvakunamatirwa zvakawanda. Eh, ivhu nevhu rakanamatirwa zvapera takutoshaya pekutangira. Mvura nemvura worse. Chii chauchanamatira ukatengesa we? Zvapera. Asi kumira ari kufamba. Noti paunozoda kutengesawo zvako so hazichabhadhara. Ah, Joseph knew these are my brothers. Chakamupa kudzorera mari hazvireva kuti haadi mari saka waona kune vamwe aitora. Anoida but blood ropa riri maari ndo the price tag to the brothers ropa rajesu rine zvarakabhadhara zvekuti ukasaziziwa unobhadhara futi nekuti vafundisei generation yedu ana joseph vashoma yauya ndodzora une shuwa mukomana kai aizve kana jose vaidzora mara Kuti namati. Nyasha idzodzo todzidawo. Wozi kudzora kashoma. Vanhu vati chokwada. So the revelation behind kudzorerwa mari kwakomana hazvida kuti Joseph haadi mari haasi kutora advantage yegift yake. He is gifted. He is supposed to benefit but he respects the blood. Chese chakabhadharwa neropa raJesu hachifaniri kuitwa profit neni. I'm not Jesus. I'm a preacher. Matthew 25. Vanhu vakauya panzvimbo vachida chikomba. Vamwe vari foolish, foolish virgins 5. Oil ndokubva yapera. Vakakumbira vamwe vari wise, vari wise ndokubva vati no. Kunoti sometimes kunyima iwisdom. Bhaibhiri ka. Kati pastor anotiti vanhu kunyima. Matthew 25. Kune vakanyima vanhu Bhaibheri rikaramba richivati vari wise. Apa unozogadzira imwe generation isina kunaka. Vanonyimana mukati umu. Anoudza kuti zviri pana 20 ndakunyimira pa 25 yaMateo. Mushaye mavhesi ka. Ndokunyimira muna Mateo. I'll explain deeper sei vakaramba vakaramba vari wise. So varambirwa zvanzi vakaenda kunotenga mafuta somewhere. Pane kwavakamirira chikomba kuno. Ndokubva mafuta apera vakarambirwa nevamwe. ndokubva vaziva futi kunotengeswa mafuta nemunhu asina kumirira chikomba ichocho unoziva kuti zvemafuta zvinogona kupedzisira ari abhizinesi zvisina mwari wacho mukati nekuti kuna aitotengesa mafuta asinei nechikombo zvekuti zvanzi vakatobva ipapo vakaenda kuraini kunotenga mafuta kunoti kuna tsano ndoziva kuti mafuta aya ane mari chechi iye haende kuchechi kwacho but anotengeserawo kuchechi iko so pavakabva apa vakanotenga mafuta vadzoka mafuta avatenga chikomba ndopachakati aiwa hatiziwane ah, inda kuda mari etedzo chikomba chinoti ashuwa mune shungu neni vatozobudisa mari inotenga mamwe mafuta chikomba chikati aiwa ikoko hatizivani iwo mafuta vatenga ende mukadzokera kuna akutengesera ino refund nokuti haitawo zvechikomba chenyu basa kawo fundraising haisi faith raising vakaramba vari foolish mafuta vaawana ko ishe munorambirei vanhu vaenda kunotsvaga mafuta vakadzoka Truly they are foolish nokuti hazvidi mwenje wako kana wemumwe wakabaka kuti ugone kuona chikomba rako rikadzima. Learn to share and appreciate others nokuti light remumwe kana rako rakadzima rinongoita kuti muone zvakafanana. Truly these were foolish. Vakuru kana pane vanhu 10 5 maramba akadzima vamwe 5 havana need yekubva ipapo nokuti light riripo ndiroro. I'll go deeper this way. And Jesu wacho chikomba chavari kuda rimwe zita anonzi I am the light of Rati muri kunotsvaga chekuti muve nelight makamirira light so mabviswa pa light nekusaziva light Ita ndijana. Andatonzwa zvimwe papa. Let there be light chai chai. Hear me very well. Vanhu ava vakabva panzvimbo vakanotsvaga mafuta. Kurati ariko aita zvemafuta but asinei nezvavari kumirira. Chechi ndinzwei mushe. David nyota yaainayo ndeyemvura but kwete mvura yese yese. Hanzi moyo wangu unoshuvira mvura yeBethlehem. Kunati dzimwe mvura dzese ndogona kunwa but kune dimension yeimwe thirst inongoda this kind of water and mvura yacho kana yauya ahanwe zvanzi unodira pasi nokuti Jesu wacho paanouya ane ropa rinofanirwa kusuka zvivi zvevanhu nokuti vanhu vane nyota nezvivi zvavo zvinoda kutsukwa kana ropa racho rinosuka zvivi rauya akabaiwa parutivi rinofanirwa kuerera Saka Dhavhidhi paanotora mvura yaari kuti iropa achidira pasi, ari kuti inini Dhavhidhi, mwanakomana wangu, Jesu anonzi mwanakomana waDhavhidhi, akauya ndiye ane ropa richadururwa pasi, nokuti pasi inyika, pasi ndoomunhu, nokuti munhu ivhu. Saka ari kuti kune ropa richauya kuzodhila nenyama. Zvivi zvanetsa vanhu, thirst yavainayo panyama inotoda ropa raKristu, nokuti panyama you cannot do it kana usina kugamuchira Jesu. You need the Spirit of God in you. So ndichabatanidza vari two. So David ari kuunderstand that these are my brothers. I mean Joseph ari kuziva kuti these are my brothers. But the brothers they are not aware that this is David. Ndoimwe dimension inoda kutudire Mwari iyoyo. Nokuti kune zvimwe zvawakaitirwa naMwari. kwete nokuti waimuziva but nokuti akakuziva the brothers havasi kuwana benefit because they know but vari kuwana benefit because of the knowledge iri muna joseph une zvimwe zvawakaitirwa namwari kwete nekuti yapurefu kana kuti unogona but nokuti mwari vakanaka kumabhawa kwati atiri Tine zvataiita zvakauraya vamwe vangu ende zvimwe zvacho ndaivadzidzisa ndini. Ndopandakati shuwa Ekita haafi. Ndine zvandakatovadzidzisawo zvinourayisa wakatofa Ekita ndokubva asara. But chandadiscover haisi nyaya yekuti I'm a good actor. That's the grace of God. Mwari haunamate kuti akude. That's wrong concept. unonamata nokuti anokuda for god so loved the world kurati chakatanga kudiwa akuda ndokubva akupa jesu sakunamata hakusi kunamata kuti udiwe kunamata itori revelation yekuti ndinodiwa nokuti ukatarisa kumashure kwako usati wakunamata une nyaya dzawakabuda ukafungidzira kuti ilaki mabhodhoro aikandwa mubhawa taingoerekana takotama rorova kumadziro handina kuziva kuti mwari uyo atanga neni ndichiriko eh, kune munhu ari funga kuti pamwe ndikanavata mwari ndopaashandida otanga kuita zvinhu akatanga kuita kudhara jeremaya ndanga kuziva usati wamudumbura amai vako kwete watendeuka usati wamudumbura amai vako usati waparidzirwa i knew you purogiramu yamwari yakatanga newe from birth zvekuti dzimwe nguva unomudza kuti pamuti kana mata so ndobva ndava namwari anewe but you are not aware so oh. david ati nyota ndiinayo haidi mvura yesese osa kune mwe situation yauinayo isingade rimwe vhangeri rese rese Ndinogoda vhangeri rine chekuita neropa raKristu. Nekuti ropa raKristu charakanakira rinotaura. Bhaibheri rinoti the blood that speaks better things than the blood of Abel. Ropa rinotaura zviri nani kudarika raAbel. Do you know that the blood speaks? Mukomana akaramba ah, nyaya yekumitisa musikana. Zvinonzi uyaiti kuita DNA test. Titeste ropa. Iwe uchiramba Vanoti haiti teste havagutsikane nekuramba kwemuromo vanogutsikana nekuramba kweropa nokuti ropa ndorinozokutemesa kuti ungotsikatsika ndiye unenge ucharinova ropa charakanakira harinyepe satono kana chikosarakosara so vakatoda kukutestai kana kwapopota akunditestirei vachikonzorei kakaka Ukangotesta unoona kuti aiwa pane nyaya. Ropa rinokutengesa kuti chakatochaya. Inharo hake chakachaya anozviziva. Ropa unenge wakuchinetsa ndakapihwa nani. Hauchafunga kuti ndakapa wani. Because I was having a problem so. Vanhu vari kupa vamwe madhokodheya wangu ndakapihwa nani. Vanhu uri pa program yekubonga. Royal Papa. Nyota ina David haisiye mvura yese yese in ordinary. Zvanzi moyo wangu unoshivira mvura dzeBethlehem. Kureva kuti kumwe kwese kwaari kutonga ari in charge but ane we kind of test inotoda mvura yekubethlehem and mvura yekubethlehem is not easy to get kune vanhu variko vari kuita guard against those waters. No. Bcause hapana pamba kuti watarisa upenyu hwako zvakawanda zviri kufamba hazvo but chaicho chaunonyanyoda hachisi mm. chinokosha chacho chaunonyanyoda ndochisiri kuita mm. but zvimwe zvese izvi oh. aiwa hauna kana problem enemy yakanogara panongona penyaya mm-hmm. ropa rinotaura I mean mvura inotaura kuti blood ndoyaakagara kureva kuti dzimwe mvura dzese dzaainwa idzi hadzitaure ropa but yekubhebherema paakaipiwa akati handinwe nokuti iropa which means kune vhangeri nekuti wakaipa anogona kukurega uchiri benefita uchinakirwa achiziva kuti aziva kugara ndakavhara peropa ropa rinotaura kurelationship Vazhinji havana ukama naMwari pazvavo zviri kufamba vachinamatirwa. KuAfrica ukatanga chechi yekunamatira vanhu inozara than inonamata vanhu. Chechi inoenda vanhu kunonamata izare, inoenda vanhu kunonamatirwa yakakurisa. chechi inzvimbo inoenda vanhu kunonamata mwari inoenda vanhu kunonamatirwa kunonamatirwa haisi chechi nokuti chechi must have people vane relationship namwari wacho Do you know that you can benefit usina relationship? That's the other dimension of the mercy of God. Nokuti mukadzi ane issue of blood akabata mukombero akapora. Jesu akabvunza kuti ndani andibata. Saka ishe mune game yekuponesa vanhu vamusingazive. Eh. Jesu anobvunza munhu ambata kuti ndiani andibata. And munhu wacho atoone maresults. So sometimes maresults haisi guarantee yerelationship. saka uchiona unogona kutova nevana usiri pamurume chete vanhu vanoroorana kuti vave nevana but iwe unawo hauna kuroorwa kuda kuti unogona kutowana mari zao ukangoziva kagemu kacho chete kana kagemu kari kekunamatira Idzo magame ese watamba ende benefit waanayo iwe tsime rebethlehema hauna ropa rinotaura ukama namwari but wawana mabenefits kubva kuna mwari you know sometimes by god is grace even uri wrong side you can still benefit Amen. god is so merciful yeah. How can I preach this? God is so merciful. Mazuva andainwa ndichihura ndikarwara neTB ndikaenda kumusha. God visited me in a dream. Not when I was fasting and praying. Ah, ndatoendeswa kumusha ndareject. God is so merciful. Pamwe pacho hauye kwauri nokuti unotenda. Anouya kwauri kuti utende. Can I talk about Thomas? Bible rinotaura pachena kuti Thomas was full of doubt and Jesus came to Thomas. And I promise them that by faith you attract God. But there is another level in God. Yekuti in terms in times of doubt, he can still visit you. Thomas haatende, but Jesu paanopinda mumba mavari, anoti Thomas bata. Ende hamuchina kubatisa munhu asingatende. The other side of God. He can visit you and haisi guarantee yekuti uri right. He just loves you. Powerful. Rudo rwemwene. There are times yekuti you benefit outside even in error. Moses pameri paanoti taura nedofo ribude mvura anorova wrong formula check the answer mvura ikabuda isakadzwa kuti kwanoti formula kana iri wrong answer iri wrong but mubhaibheri mune problem yekuti munhu akadzitaura ndokubva arova ndokubva awana maresults

Mwari vakakushandisa zvikuru even kumutsa vakafa nekudii ukazotaura a wrong doctrine heresy your followers will claim heads people they respect miracles than knowledge moses akanzi taura nedombo akarowa vanhu vakanwa imagine kuudza vanhu vari kunwa kuti imistake uri kuti chitaguta inda une jealous Hey, they shall respect the miracle than the true doctrine of Christ. Somebody can be gifted in miracles, but that's not gift to teach. Yeah. Those are dangerous folks. Nokuti whenever washandiswa madimensions mazhinji emiracles, you can abuse people and they'll still be faithful to you. Why? Nokuti pakangouya munhu akafa kwangoti, in the name of Jesus akamuka. Chero chawataura iye amene. Moses chakapa kuti vanhu vafungidzira kuti ana kuita mistake iresult. Sometimes God, did God give people water? Iri era, I'll show you. Mwari vakaziva kuti povho yese iri kuda mvura. Wacho wadiri kushanda naye aita mistake. Saka vanhu ava hafire mistake yemunhu. Saka imimi inu mwai munatsana watotaurana kuti hauchaenda. Zvakureva kuti time yakawana vanhu breakthrough Moses ndopaakawana breakdown saka ndichiti mupote muchitinamatirawo pamwe pandinokunamatira zvichiita ndopandakundikana nyaya yatakisa moses kukurosa kuenda nevanhu paamerica mwari vati ndakuti taura warova hauchaenda yeti vanhu vanwa vari kuenda There are times yekuti ndaswera ndichihura I come here I preach a great message inochinja life yako. Izvozvo zvinoita kuti ufungidzira kuti I'm a great man of God. Yet I'm on the wrong side but God is merciful to you. That's the other side here chini ye danger pa gift. Samson akarara kumba kwehure kwete kuona it. Vanhu vakamirira panze.

I can stand here and tell them fornication and preach and people can be saved. imvura yamuri kunwa pamunhu ari kuita mistake why god is merciful to people zvekuti anoziva kuti vanhu ava vangafire yekuti tsano vanohura but tsano vanohura ava ndovachafira nyaya yavo vanhu ava ngavawane chavanoda kubva kuna mwari satichivafundisa vanoda kunamatirwa nokuti ukaona ndichiparidza so unofunga kuti ndokunamata chipo kunamata ndozvandoita kwete zvandotaura kuparidza hakusi kunamata hauna kunzwa jesu achiti ndichakutendai kwamaitira mabasa enyu zanani vainzaro Varikutoti taidzinga madhimoni muzita renyu. Kwete taitraya, taitodzinga. Vati vaidzinga vakazodzingwawo, ndopa inobhowa manje. Wonzwa nekwaadzinga wozodzingwawo, kwakafanana saka. Kungodzingana dzingana, unitanga kudzingwa. The greatest danger to miss heaven iri kuvanhu vari gifted like preachers, prophets, those vane magifts God, the, the gifts of God are without repentance mwari akakupa atokupa igift but kunamata haisi gift gift chinja wakapiwa wega wainamata hausi saka uchiona kune munhu ari kubhawa kuti ukatomupa mike anoparidza the gift is in him jona muribel ane nharo namwari akanoparidza kuniniva guta rese rikatendeuka but chinzwa iye apedza kutendeutsa guta peter

haugona kubvunza mwari kuti patsa vari sei a ah, kana vanongorova zvakadaro yotozoshama vakudzendai kwamaitira mabasa enyu yeti mabasa avataura ndeajesu jesu paanodzendai kwamaitira mabasa enyu uri kunzwa kuti ati enyu but ivo vati kudii taidzinga madhimoni muzita renyu vabudawo pachena kuti chataita kuti tidzinge renyu saka isu taakuenda kwataita edu rati ipapa mwari ari kuita rake ine rangu randoita mwari ndinogona kutopotsera denga rangu ini ndichiita rake taidzika madhimoni muzita renyu rati zita renyu ndoraita izvi edu mazita ane nyaya dzawo so gift does not mean relationship You can be blessed usiri born again. That's the mercy of God. But the truth is you need Jesus. You must be born again. Mvura dzese munogona kunwa but you come a time yekuti mvura yepabheterehema ndoine nyaya nokuti haisi mvura iri ordinary is the blood ropa rinorevei relationship zvimwe zvese ngatiitiranei pachechi but do you worship god in spirit and truth kana kuti wakauya kuzonamatirwa

Pastor vanogona kuprofita zvekubasa kwako but ukama hwako naMwari chinhu chiri personal. Saka ndipo pane mastrongholds evaFirist. Havadi kuti uve neukama naMwari, vanoda kuti uve church member, supporter, not born again. But ane basa akaisa matika pamotikari nekubasa zvinhu zviri kufaya iye achafaiwa. There must come a time yekuti nzara nenyota yauye nayo is to have relationship with Jesus. Vakuru hakuna chinobhowa chekuti you gain everything and you lose heaven. Yeah. Yeah. Wow. The greatest treasure yauchatakura kuenda nayo is your relationship with God. Mm. Hongu takunamatira kubasa kwaita but pauri pachine basa you must be born again. Varume nyota yatiri nayo Iri too ordinary. Taakuda nyota seya David yekushuvira mvura dzeBethlehema and mvura yeBethlehema ndiJesu wakaberekwa Bethlehema. You must have a desire and relationship naye. We are going somewhere. Saka Mwari akaseparate vanhu vanga vana Gideon tikati vari kunwa nemiromo chete kumba vari kunwa nemaoko ngavaende Separation iri dangerous nekuti vese vano kanwiro. Saka nyaya yese kuti uri pa church. There's something deeper greater than our church attendance. Yeah. Kune vainwa nemaoko vachiisa pamuromo. Ndovakanzi enda nawo. Ava vari kungonwa chete nemiromo ngavadzokere. Yeah. In other words Mwari vari kuti inzwa Mwari vari kutoseparate vanhu kubva pana Gideon. Gideon asati afesa enemy which means the greatest enemy is lack of revelation within your camp vamuri kutya vamidhiana haisi nyaya imwe kambi yawina inofanodzoka kumba ndo inototyisa mwari akasvika pakutya vaisraeri kwete vamidhiana zvekuti asati adhila nemamidhiana aidhila nevaisraeri kuti vanhu havaseparate kune vachanwa nemiromo chete nokuti vhangeri redu haasi mashoko bedzi asi kunzwa mashoko uye nekuita saka mwari vari kuti munhu anonzwa shoko ramwari uye nekuita zvarinotaura is the right person wandingapinda naye mudestiny enda panoswera uchiita zvako zvembanje mastika ari ndandanda mumba chechi pacho haurove uri great partner i chose to help you today

Mazviita nekutaura kweupenyu hwedu. Mazviita nekutishumira Mwari. We are your people. Tipeiwo nyota yehukama. Nyota yekuda ropa mvura repatsime repaBethlehem. Tanwa matsime prosperity. Tanwa matsime mabreakthrough. Asi Baba taakuda ropa rinotipa guarantee relationship nemi.

concerning receiving jesus kwete kujoina yedu hakana kujoinwa naiye kuti uve wake its good to give if it pleases you to honor god